kana mũthũngũ akwĩre atĩ nĩ mũndũ mwerũ gũtirĩ mũndũ mwerũ na gũtirĩ mũndũ mũirũ ithuĩ tũrĩ andũ a buraoni tũbatiĩ gwĩtwo abatiĩ kuga andũ a buraoni tondũ ithuĩ tuombirwo na tĩri ũyũ tuombirwo na tĩri ũyũ na kĩhumo gitũ nĩ harĩa kĩrĩma gĩa kĩrĩnyaga tondũ nĩ kĩrĩnyaga manyaga mau nyaga na angĩ wĩtagwo na gĩkũyũ nyaga kĩrĩ nĩ kĩrĩ nyaga na nĩ kĩrĩ mara matatũ nĩkĩo gĩtagwo kĩrĩ mara na nĩ mara maya maigana matatũ kĩrĩ mara mara matatũ nĩ harĩ mũthũngũ aciĩtire na kĩmathai harĩ mbatiani na nerio rinare nana no gĩkũũ nĩ harĩ kabirũ njathi kĩu kĩngĩ kĩmanirie kũndirikania ndimenyaga mothe tondũ kwĩragwo gũtirĩ kĩmenyi ũmwe ũtũraga rĩu ndagĩkwĩra tũkĩũmbĩtwo na tĩri ũyũ na gĩkũũ nĩwe warĩ wa mbere kũmbwo harĩa kĩrĩma-inĩ ombirwo na tĩri ũyũ arĩaga tĩri wa a- a- a- ararirwo na iria rĩa mũkũyũ na ngĩhĩtũka haha-rĩ nĩkuonire mũkũyũ na ndera kĩmani ũyũ wanjĩta haha-rĩ tũgerie kana nĩ mũkũyũ na nĩ matwageria tuoya kahiga twaũtheca twaũtheca-rĩ tuona waima iria waima iria-rĩ ndamwĩra iria rĩrĩ-rĩ tondũ gĩkũyũ ndarĩ na nyina-rĩ ongithirio iria rĩu rĩa mũkũyũ ongithio iria rĩa mũkũyũ rĩ akũ iria rĩ akĩrĩa matunda ma mũkũyũ na mũ- na gũtirĩ mũku mũtunda ũrĩ mbogo nyina wĩ harĩa na tokorwo rĩngĩ andũ aingĩ matiũĩ na matũraga gũkũ mũkũyũ ũcio rĩ wĩna matunda maingĩ mũno na ũndũ ũrĩa wa magegania wa mũkũyũ rĩ nĩ atĩ ũciaraga ũtukũ

hau ndigũgĩthiĩ na mbere tondũ hena tũimũ tũtangĩaria mbere tũhana nĩ tũtukanĩte hena tũtangĩru ũrarongoreria ũciarĩ ũtukũ ũguo mũthenya rĩ ndũngĩthiĩ gũciara mũthenya onokorwo nĩ kwĩragwo atĩ ũtukũ ndũciaragwo nyoko ĩkwaga gĩciarĩrwo harĩa na nĩ kũiguĩte kaũndũ kangĩ tondũ niĩ ndiraga mũno na kĩrĩa na rũthiomi na rũthiomi nĩ kuga gũthioma no tondũ mũthũngũ nĩ agĩtũragia gĩtweraga gũthioma nĩ twakĩreherwo ndini ndigũkĩingĩra mũno tondũ mũndũ ndikũingĩra mũno hau tondũ thiomi gũthioma kaiguaga mũndũ ũrĩa arathioma thiomi cia mũ- mũgĩthiomaga nga kandambira ka- keria nona ici icio ndũngĩnyita nona ithuĩ tũrĩ thiomi citũ twaragia na no njarie tauni ĩno njarie gĩkũyũ ũigue ndũnanyita tondũ andũ aingĩ moĩ kwaria

Tugaga nĩ kĩũgũ tondũ wa rĩrĩ we nĩ ũĩ kwaria gĩkũyũ we ũraga kũmuonia nĩkĩ aikare oĩ gĩkũyũ rĩu rĩ mĩaka ĩngĩ ĩroka 50 rĩ wona ta ũta- ta tũgakorwo na rũthiomi ritũ rwa gĩkũyũ aca na ndamwĩra nĩ ithuĩ a mbere kwa- kũmbwo na nĩkĩo twĩtagwo mũgĩkũyũ tondũ twarerirwo na iria rĩa mũkũyũ na tumĩte tĩri-inĩ wa mũkũyũ rĩu twakiuma hau arĩ ciugo icio cierĩ mũgĩkũyũ na nĩkĩo ndũire na nĩkĩo ndoka kuga ndoiga atĩ niĩ ndiraga mũno na kĩrĩa na rũthiomi rũu na nĩkĩo njiguire haha kĩmania mera atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũyũ mũndũ ũtanahũna rĩ mũndũ ũraigua ndanahũna rĩ kana ũtarĩte rĩ athiĩ harĩa irio itithiraga to mũgĩkũyũ rĩ mũgĩkũyũ ndarĩ kĩrĩa ndarĩ mũkarĩ tũcoke tũke ũguo mũgĩkũ tau mĩgũnda itũ ngĩrora rĩ nĩ twaregire gwĩka atĩ nĩ twaregire mũgĩkũ eragwo ndarĩaga ndaigaga atatigĩtie ũguo ndũngĩtwara ikũmbĩ na ndũtigĩtie kũrĩa mwena kũrĩa mwena kuma kĩanda ngurumo nginya rũgongo mĩena yothe he tũbebe twatigagio he mwere yatigagio he mĩkombi yatigagio hau yatigagio ĩ ya mũndũ wa